Presbyteria Nyanyui Hame, Egunyɔƒo gã Presbyteria Nyanyui Hame ŋuti nya tso ƒe akpe ɖeka alafa anyi blaasieke vɔ atɔ̃ va se ɖe ƒe akpe ɖeka alafa asieke blaasieke vɔ atɔ̃. Nɔ Mawu ƒe lɔlɔ̃ gbe gbe sia gbe. axa blaene-vɔ atɔ̃lia. Le ƒe akpe ɖeka alafa asieke bladre-vɔ-ɖekɛlia me la, duamevi aɖe si. Duamevi aɖe siwo ŋgɔ Aƒetɔ Raphael ya wɔ ataklo nɔ la yi ɖabia Aƒetɔ Avɔseto Yɔkele si ɖo asinudɔ suku alo kɔlɛdzi tɛkniki ɖe kpali me la be wòava aɖo eƒe alɔdze aɖe ɖe dua me. Elɔ̃ ɖe edzi eye wotsɔ eye wotsɔ sukuxɔ xo wotsɔ sukuxɔ xoxoa si ŋuti dɔ wɔm womegale o la nɛ wòɖoe ɖe eme. Gake esi wòva kpɔ be sukuviawo mesɔ gbɔ o la, wosɔ gbɔ o ale yele gugum le ga gome ta egava tu sukua le ƒe le eƒe ƒe eve ƒe anyinɔnɔ megbe alo tso ƒe akpe ɖeka alafa asieke bla adre vɔ ɖekɛlia va se ɖe bla adre vɔ etɔ̃lia me. Nyanyuie hame sukua tsi ɖe edzi kabakaba ale wonɔe na dukɔa be woatu be kple zigli gbadɔ akpe ɖe xɔa xoxoa ŋu. Abɔdzokpo ya dzɔ kple hamea eye wodenɛ le mission kpo dzi. Gbedoxɔ mee wodenɛ le tsã. gake botsonyɔnuwo va tu xɔ nɛ koŋ le gbedoxɔa gbɔ. Emegbe hafi wova ʋui yi sukukpoa dzi eye wonɔ sukuxɔ xoxoa ƒe xɔ ŋgɔe ɖeka me va se ɖe esime wotu xɔ yeye si me wole fifia la nɛ. Evelia, sukuxɔ yeyewo tutu. Agunyɔgbe agbetikɔ hamɛ hã kpɔ gome le xɔ yeyewo tutu dɔ si sukuwo dzidɔ dzidzɔƒea ɖo te tso ƒe akpe ɖeka alafa asieke blaenyi vɔ etɔ̃ lia me la me. Ale le ƒe akpe ɖeka alafa asieke blaenyi vɔ etɔ̃ kple. blaenyi-vɔ eneawo me la, wotu sukuxɔ yeye gã eve siwo verandawo le ŋgɔ kple megbe la na. Na la, xɔ ŋgɔe etɔ si ŋu sukua dzikpɔla ƒe dɔwɔƒe, nudzraɖoƒe kple anyimlɔƒe kpe ɖo la ɖe la le ɖeka me eye xɔ ŋgɔe etɔ̃ le evelia me. Wotu gliawo kple simitikpe ale alo blɔkiwo eye wogba wo kple ziŋgli. Wotu afɔdzixɔ hã kpe ɖe wo ŋuti eye wotsɔ tsi yi sukuƒea me hewɔ pɔmpi na ekuku. Le ƒe akpe ɖeka alafa asieke blaenyi-vɔ-asieke kple ƒe akpe ɖeka alafa asieke blaasiekeliawo me la, wotu abɔdzokpoxɔ hã. esime klase eve anɔ kple woƒe nudzraɖoƒewo. To vovo na abɔdzokpoxɔ si wotu ɖe xɔ gbãtɔwo teƒe la, wotu xɔ yeyeawo ɖe dzigbe gome le hamea ƒe anyigba ƒe akpa aɖe eye sukuƒe bliboa nye nukpɔkpɔ nyui aɖe si. ɖo atsyɔ̃ na dua. Du bliboa ye tsɔ dzidzɔ kple aseyetsotso wɔ dɔwo fetumaxɔe. Vevietɔe nye xɔ gãtɔ kple afɔdzixɔa. Ke be ne dɔawo natsɔ ta sukuwo dzikpɔƒea tsɔ xɔ evelia na Bigla Aƒetɔ Lokpo Tsokpalime wòtu. Ɖekakpui kple ɖetugbuiwo tso Canada kpekpeɖeŋu habɔbɔ si woyɔna le Francegbe me be Carrefour Canadien International alo CCI me va kpe ɖe dua ŋu le dɔawo wɔwɔ me zi eve le Siamlɔ me alo Yuli kple Dasiami me, August me le ƒe akpe ɖeka alafa asieke blaenyi-vɔ-etɔ̃ kple blaenyi-vɔ-eneliawo me. Habɔbɔ sia me nɔla bubuwo va na kpekpeɖeŋu ma ke le Asikɔe Fiahasuku ƒe abɔdzokpoxɔ tuʋi me le e le ƒe si kplɔe ɖo me abe ale si míexlẽ va yi ene. Míade dzesii be habɔbɔ sia ƒe hatsotso bubu gava wɔ dɔ kple agbledehabɔbɔ. si le dua me woyɔna le Fransegbe me be Kadi. Mise eme be Kadi, Coopérative agricole et de développement intégré, la ŋu le ƒe akpe ɖeka alafa asieke blaenyi vɔ enyilia me. Ale zi ene sɔŋ ye CCI viawo va na kpekpeɖeŋu dua tso asinudɔwɔwɔ kple me. hena eƒe ŋgɔyiyi kple tsitsi. Ame siwo va na la dea atɔ̃ alo ade. Dɔyɔƒe siwo ɖo ɖe Nyɔgbo agbetikɔ eye Germany yevu nyɔnu aƒenɔ Ursula Heimer kple aƒetɔ Anani Theodor Amelor kple. eƒe aƒenɔ Awo Sharite le dɔ wɔm le la nye kadi ƒe kutsetsewo dometɔ ɖeka. Míele akpe dam na ameyinugbea Aƒetɔ Happy Amuzu gã tso Lome, ame si dzi habɔbɔ la. to va kpe ɖe Agu Nyɔgbo Agbetsikɔdua ŋu alea le eƒe agbagbadzedzea, agbagbadzedzewo kple dua lɔlɔ̃ wɔna sia ta. To kadede kple sesẽɣi me la, Nyɔgbo Agbetsikɔviwo hã de Canada le afi si woyi ɖawɔ ɣleti eve nusrɔ̃ ku ɖe. nu vovovowo ŋu le abe modzakaɖeɖe, nutɔtɔ alo teladɔ, agbledede kple lãnyinyi, ametsitsiwo dzikpɔkpɔ ene. Woawoe nye, gbãtɔ, Prosper Elolo Koadjo ƒe akpe ɖeka alafa asieke blaenyi vɔ adre, Ama Kutu Adu evelia, Ama Kutu Adu ƒe akpe ɖeka alafa asieke blaenyi vɔ adre. Etɔ̃lia, ye ma dzɔgbe lɔ ku ƒe akpe ɖeka alafa asieke blaenyi vɔ enyi. Enelia, akɔsiwo afia bi ƒe akpe ɖeka alafa asieke blaenyi vɔ asieke. Atɔ̃lia, kɔdzo akpabli ƒe akpe ɖeka alafa asieke blaenyi vɔ asieke. Etɔ̃lia, xexlemewo. Esi woʋu sukua nu la, ɖevi blaene vɔ atɔ siwo nye ŋutsuviwo, ŋutsuvi blaeve vɔ atɔ kple nyɔnuvi blaeve woe ɖe le ƒe gbãtɔ ma eer ƒe gbãtɔ ma me ƒe akpe ɖeka alafa asieke blaadre vɔ ade va se ɖe blaadre vɔ adrelia me eye wonye klase ɖeka ko. Sukua tsi ɖe edzi eye klasiawo ɖe ade le ƒe adelia me ƒe akpe ɖeka alafa asieke blaenyi vɔ eve me. Ƒe sia me woɖo ɖeviawo ɖe gɔme dze suku nuwuwu dodokpɔ zi gbãtɔ le kpali me. Wo dometɔ ame adre kpɔ dziɖuɖu hexɔ gɔme gɔme suku.

alafa ɖeka blaenyi-vɔ-eve (182) nye nyɔnuviwo. Wole nufiala adre siwo nye ŋutsu ade kple nyɔnu ɖeka ƒe kpɔkplɔ te. Abɔdzokpoviwo ɖe blatɔ siwo dometɔ blaeve-vɔ-ade nye ŋutsuviwo eye blaeve-vɔ-ene nye nyɔnuviwo le abɔdzokpodada ɖeka ƒe kpɔkplɔ te. Aƒetɔ Kodzo Edemɔ, amegã si nye sukua dzikpɔla. tso ƒe akpe ɖeka alafa asieke blaenyi vɔ evelia me. Eyae ɖɔli Aƒetɔ Kɔsi Nyidiku, Aƒetɔ Kɔsi Dzigbɔɖi Nyidiku si nɔ anyi tso ƒe akpe ɖeka alafa asieke blaadre vɔ adelia va se ɖe ƒe akpe ɖeka alafa asieke blaenyi vɔ evelia me. Enelia.

Mawutɔ senu 1992. Ame atɔ̃lia nye Yawa Mawusime Kudzu si va ɖɔli Ama Delali Ayisa le ƒe ɖeka, 1986-1985, le esime wòtrɔ yi Tutuɖo xɔ ge la. Míasee ɖe afi sia na mi nɔvi vevi nyaselawo eye míagayi edzi. le axa bubu dzi. Nye xexlẽ la, Ca le vi simple international plus 228.